Am Joer 2022 huet d'Pokémon Company sech nach eng Kéier duerch. Alliëpp, mir schléissen d'Generatioun 8 nach eng Kéier zesumme gutt of, an dat maache mir och hei mat CL. A Kooperatioun mam Le Réservoir presentéieren ech iech hei Eng Kéier all Produkt vun Crown Zenith. Mir wärten alles opmaachen, mir wärten e bëssen iwwerdreiwen, där kennt mech jo, a mer kucken déi bescht Kaarten aus dem Set ze zéien, net nëmmen déi bescht Kaarten aus dem Set, mee déi bescht Kaarten aus der Generatioun 8 a schléissen déi hei op eisem TL Youtube Channel mateneen of. Vill Spaass bäi Projeten! An ech begréissen lech hei zu enger neier Folg vun eisem Trading Card Game Projet Léift wat den Hierscht. Mir hat lescht Kéier, kucke mol ob de Villchen erëm erageflu kënnt, kënnt elo hei esou säitlech, pass op, dat ass ganz schlecht, déi Intronauten déi do Kaart gezunn. An haut maache mer dann den nächste Kolleg hei op, den Gala Zapdos. Mir si mat dem Prinz amgaangen, et si keng Meetings, et sinn Tins, well eben net nëmmen zwee Päck dra sinn, wéi der hei kënnt liesen, 4 Päck. An haut ass dann nom Arktos de Galarien Zapdos dran, ass da vun Typ Kampf an mir gesinn en hei op de Sei. Mee wat ech eben och d'lescht Kéier net sou am Detail gewist hunn, se sinn awer och alleguer säitlech ze gesinn. Oh mäi Gott, dat do war e Spoiler, dat gesitt der nächst Woch. Also dir mierkt, et sinn e bësse méi kleng Parts, et sinn e bësse méi knackeg Parts, mee mir maachen awer fréier d'Päck op a fir iech insgesamt kënnt der mer no kucken, wann ech dann am Plastik nach hierreiwen. Gin der awer ëmmer em 5 Trading Card Game. Ech hu keng Sleeves fir d'Auswahl, se hat ech déi lescht kal verbraucht, war mer sou schlëmm ënnerwee, da war awer mat deem ganz professionell ënnerwee, da misst en Sleeves hei direkt hunn. Voilà, do gesitt der och schonn den nächste Pak, do war jo eppes am Ufank vun dem vun dësem Projet, wou mer 100 Päck kënne méi en opgemaach hunn, mee haut maachen mer natierlech fir d'éischt ganz séier d'Këscht op.

Wéi deemools alles am Plastik huet gewosst ëmmer wanns de Plastik opgemaach hues Kaart huet schon en Damage krut an hei de gewieltelose ass awer definitiv eng gutt Konditioun jo mécht grad d'Sleeve et gesinn hei d'Krot hat déi Strack hei op de Wee schléien da kuck mol eng Kéier hei wéi dat do ausgesäit Galanen Zapdos dat sinn och d'Odriss déi hei fort nach flüchten an heen ech weess net op iech kënnt drun erënneren in-game. Deen do hat mer jo am Äisbierg do am DLC an hee war einfach dann an der an der Ebene do wou's de ganz Zäit konns géint Pokémon sech opboosten an der Mëtt vun der Map. Ech weess elo schonn net méi den Numm, well dat esou vill verschidden Ebene sinn. Sou Training Bootcamp hunn ech ëmmer do gemeet an hei ass eben de genauen Zapdos. Hie flitt elo mol fort erëm an hien hien huet esou Speedjam a sou hin an hier. Hien ass e Gönn, hie flitt net méi den Zapdos, hien huet mat de Fligele Flilleke Proble Problemer. Heen ass um Buedem just hin an hier gespeed. An da maache mer elo denken ech no désem miserablen Intro den éischte Part op vu 4 Päck déi mer haut gesinn. Cold Cut loosse ech nach eng Sekëndchen an dann voilà. Hei kënnt dann déi nächst fir iech. 4 Päck, 4 mol Chance. Lescht Kéier war wierklech hefteg. Kucke mer ob dës Kéier elektresch gëtt. Nee du bass keen Typ Elektro méi, du bass mëttlerweil Typ Kampf. Also et ass ëmmer esou eppes mat deene Galaformen, Deemools war d'Ora Lola Formen, Francine Sui Sichloch, an dës gesinn d'Gala Formen. Do ginn d'Typname nëmme geännert. Ech wee, Pokémon huet ech, Pokémon Company huet ech do drop behaapt, dass Clubs an en Evoli, also mir hunn et mam Evoli de Moment nach guer net gezunn am Projet. Elo zéie mer scho fir d'zweet. Ganz schéi Kaderen an deene Miniteams hei. Schéngt een der méi heefeg ze sinn, also ech feieren déi Kaart, se ass richteg schéin, muss een engem loossen. Dat ass eppes mat deenen Typenännerungen, wou ech wollt drop uschwätzen. Ech ginn net waarm domadder. Gouf jo och a Pokémon Trading Card Game gouf et deemools och ganz am Ufank sou eppes, wou d'Type geännert goufen. Du muss alt dann am Kapp kapabel sinn ze wëssen, dat Kampf géint Psycho net gutt ass.

Bis op en EVB ass nach roueg, also kucke mer mol op am PC-Pack eppes hei nach zéien oder net. Mee generell déi Galar-Formen, déi Alola-Formen an déi och elo erëm Paldea-Formen, den Pelino zum Beispill, dee kritt awer dann eng Entwécklung, Suelord oder wéi huet dee scho méi geheescht als Beispill, ech wëll awer net vill iwwer den Jenny schwätzen, mee dat ass eppes wou Pokémon halt nach nei Weeër ageet. Kucke mer mol op d'Lofeier, ech gëtt dëse Pack carnival.

Also hei nach se nach nach nei op Däitsch Voltilam. Wees net op de Video am Oktober dach dee ass am Oktober scho rauskomm mee ech tippe sou November oder sou datt och op Pokémon Go da sou erëm e Voltilam Classic Community ass. Huet och am Ampharos eng ganz schéin Entwécklungsräif. Schonn zweete Pull an dräi Päck, a kuck mol nach de leschte Pack fält mat engem Pull räif ze goen, a wann net ass och net tragesch. Mee awer fir ëmmer dann eng Galagaloid ze zéien Ass schon hefteg, de leschte Code fir iech, sou dat déi Tins awer berechgt si fir ze kafen, well et geet och do drëms, déi do Kaart ass eben, soll ech elo Gold fäert, ech hat mech lech do verplappert, et sinn 20 Euro, net nëmmen 10 Euro, mee wat och Sënn ergëtt, du hues 4 Päck dran, sou dat mer do dann Europe an eng Kenelios Satz mit X, dass war leider. Nix an deem do Booster. Mee hey, dir wësst wisou mer se kafen. Hir do d'Kaart huet schon eng gewësse Value an se ass och schéi fir d'Kollektioun. An dir wësst, et feelt nach eng, déi maache mer den nächste Freiden op. Da gëtt et feiereg, mee dat ass och kee Feierpokémon méi mat deem Galatyps. Ech muss mol nokucken, wat fir en Typ se huet, mee dat ass da fir nächste Freiden ugefrot. Ech soen iech erëm décke Merci fir d'Nokucken an dann gesi mer eis nächste Freiden hei erëm op TLYoutube Channel. Kuerz a knackeg gehal, ënner 10 Minutte Videoen, wäert e puer Leit mech vläit ausbuen, mee wann net 100 Päck op ze maache sinn, da ginn et och keng Stonnevideoe méi, da ginn et ënner 10 Minutten. A fir e klenge Sneakpeak hei um Freide war dat et derwäert. Hie kënnt och nach eng Kéier hei an d'Bild an den Evoli, dee freet sech op de Weekend, grad sou wéi ech. Maacht et gutt an ciao ciao!